leratong ka senwe teye wena ga ke sa go tshepa thabo o ra bjang mara lerato ko go botse ga kae gore ga ke sa go rata ke rata lekgarebe le leng nna gone jale ga ke sa go nyaka ke nyaka o sepele o boele ga geno thabo wa tseba a ke tshepe gore ke wene o nrakago ka mongakong wa gago Ge ke gopola gore o ntshepišitše gore wena o tlo nrata go fihlelela, bjale ke a bona gore wa ipontšha gore ga wa ikemišetša go e phethagatša tshepišo yeo. ke be ke nagana gore ke a go rata mara gone jalo gona ke a bona gore be ke fo dula le wena ka baka la mehlako nao ke ya ka gore ke ne le tšhelete ga o sa le type yaka Thabo, ke ya go tseba wene and ke a e tseba le face ya gago ge o le serious so ke ya go tshepiša gore ka moswane gona tla be ke tswile ka mongakong wa gago. Nka se thabela seo. Ka gore ke ya go rata ke tlo go tlogela o tsamaye. Ska wara ke a fetša go phuta dikobo tša ka gona jwalo ke tlo tšwa ka mo motseng wa gago. Lerato wa tseba le nna e be ke sa nagane gore dilo di ka tla di a felela ka mokgwa o di felang ka gona between nna le wena lehono. Thabo, a go sana taba o tsa nna lebile ke amogetše gore ke go lobile. Lerato o phele o tseba gore ga ka go hloya. Ke a leboga ke tlo phela ke se gopola seo. Wa tseba ge ke gopola gore ke tšere bophelo bja ka ka moka ke go thuša gore o fihlela le ditoro tša gago ke lebetše ditoro tša ka pelo ya ka ya opa bona gona jwale ke tloga ka mo gare ga relationship ye ke sena selo.
Lerato a o nang nte ke kahle ka swilo yini is it because ba ku tshikile yi boyfriend a wele o fomo.

Khensane, Nnayena ke re thaba sesi wa kwa, thaba o hlabe megolokwane ka gore di sa go loketše, le ga go letšatši lona le tlo fihla. Gomme na ni famba u nga si za u ni tšhela vusiwana bya wena? Sesi we, wa bona nna le weni a re na selo. Re swanetše go dira bonnete bja gore re ikagela se sengwe gore re se ka tla ra phediša bana ba rena ga boima. wa tseba pele ga reng ka thoma go ratana le thabo e be ke nyaka go thoma kgwebo ke le ka emiša ka toro e yaka ka lebaka la gore e be ke nyaka go aga ngwana mosadi yo mongwe Wa tseba keng ke feditše go e kwela bohloko ke feditše go balabala ke sa le o monnyane ka kudu nna ke tlo bolokiša bophelo ba ka gomme
phentšane gape ke feletše ke mmereko re tlo dira eng mara

bjale ka gore ba ntšeetše ditšhelete le dikoloi tšaka and gape ga ke sa bereka ke moka ga o sa nrata yane hmm. ka tla ka bapala ka mosadi wa go tšwa tsanene o mina ni famba ni ya paka swi swa mina ni ta famba
ke kwele ba re ba nyaka bašomi kua lebenkeleng le lemsa leo le sa tswago go bula seo ke re ke go e teka mahlatse kua go lona gape ke a sokola wa kwa gape ba ntšhetse lengakola wa kwa mabaibai a lerato ke wena motho ke banna ee ke nna o apere botse wa kwa le wena o tlile o nyaka mošomo ka mo aowa gane wena o tlile go tlo nyaka mmereko ke a ke nyaka mošomo gape ke a sokola wa kwa ee gane cancern o kae wa yena sa tla go tlo nyaka mmereko le wene cancern o ntlhadile ka gore ke a hlaka se ka wa ra thabo wa tseba one day o tlo kgwetsa lekgarebe le lengwe gane le gore wena lerato o tlile go dira eng ka mo lebenkeleng Thabo, Lebenkele le ke la ka. Hmm, wa lwala wena, se la gago lebenkele le. Bona Thabo, ke nyaka CV ya gago gore ke kgone go go thwala. Lerato, gane ka nnete lebenkele le ke la gago wena. Gape be ke sa tsebe gore wena o ne le bokgoni jwa go thoma le kgwebo. Thabo, a ke na nako ya go bolela so, wa mpha CV ya gago goba ke thuše batho ba bangwe. Moratiwa, ke nyaka re boelelane gape ke sa go rata. Sorry Thabo, ga o type ya ka.
Thabo monna gešo, gape ke goditše mošomo kwa lebenkeleng la lerato. E be ke sa tsebe gore legarebe le le bohlale so. E be ke sa tsebe gore o na le bokgoni ba gore a ka thoma kgwebo.